na inyuĩ ngwĩciria ona bandĩ yanyu no guo himo gũgĩka nĩga tũgerie gũtha- gũthara mathaa na ngĩambĩrĩria nĩ ngwenda kũmuonia ah, ithe wa njeri ah, ũrĩa hihi aingĩ anyu matakĩmũĩ rĩu niĩ nĩ ngũmatangũra tondũ njeri twaire nake arĩ o mũndũ mũnini rĩu ndamwĩta ũguo nake ndagacire ndamwĩta ũru ona ona maitũ noguo ngu- ngwĩ- ngwĩka Ah, mũthuri ũyũ mũrona haha etagwo karanja tani nĩ anyina ũmwe na- na ithe wa njeri nĩwe mũkũrũ wao na nĩ atũtigire mwaka wa 1996 rĩu arĩa tũtigĩtwo nao

Kama rĩtwa makwa njĩtagwo mĩrũ wa njirũ na mũthuri wakwa nĩ ũmũigwa weta karanja na rĩngĩ tũmwĩtaga mwangi rĩake mwangi nĩrĩo rĩ kĩbandĩ-inĩ twĩtaga mwangi Eh, na coke tũkĩmwĩra ithuĩ nĩ tũkenete mũno nĩ ũndũ wa gũka gũkũ gwitũ gatũndũ na haha hetagwo itũra rĩa mũmbũinĩ ona kwanyu nyĩrĩ nĩnjũ nĩ kũrĩ mũmbũinĩ itũĩ kana nĩ nyĩrĩ kana nĩ mũrang'a no kũrĩ mũmbũinĩ ũyũ wĩtagwo mũmbũinĩ kwa mũhũhũ rĩu ndĩkĩmwĩra nĩ thengiũ na nĩ wega mũno nĩ ũndũ wa gũka kwanyu Ah, tucokerere nake nĩ nĩ ũkĩmũgeithia no ndĩake etagwo njũgũna wa karanja nĩguo mwaigua mwega niĩ njĩtagwo njũgũna wa njeri tondũ no ngĩrĩ kĩganjo kĩu kĩhara kĩa mũndũ ũrie njũgũna

no kũmũgeithia ngũmũgeithia na ndĩmwĩre niĩ njĩtagwo nyina wa njeri na ũguo muona hana niĩ ndikũraga na nĩgetha ngahota gũteithia ciĩtagwo mwaura kana kũnyua nĩwe mũkũrũ kwĩ njeri na nĩendaga kwaria mũno no rĩu na nĩ kĩngiago nĩ gĩtĩgatherio Mira, hace poco para caminar. Nĩ brother Njeri, ũngũcia nĩ mũmuona ngĩte arĩa makoragwo Nairobi. Eh, hama rĩtwa njĩtagwo Mũirore. Njeri nĩ my sister. Kana nĩ mwarĩ wa maitũ. Mera inyuothe. Nina ngĩtagwo Peter wa Rũĩ. Nĩ nyumĩte Njeri thutha. Rĩu ũngĩ wĩtagwo Kariũki, geithia andũ. Mũrega. Charles Kariuki. na ni mwanini woyo nowakire ungi munini Thank you. Mwathani agocwo. Hama rĩtwa njĩtagwo Jane Wambui kana mama Nyambura na gũkũ nĩkuo gwitũ. Karibuni sana. na Njeri nĩ my sister. Nĩ mũnini wao. no ngwĩciria o harĩa marĩ korwo no marũgame ũguo andũ a- andũ a- a mũciĩ ketagwo kairũ no my sister ũcio nake etagwo mwaura nĩ wa my sister ũcio nake etagwo karagatani nĩ wa mũtumia ũcio etagwo ithabethi ũrĩa wĩ harĩa nĩ harĩ ũngĩ na mbũgua nake arĩ o hau wa mũtumia ũcio wĩtwo ithabethi na kanjizi makĩrĩ ho ingaingaingĩ ngwĩciria rekei tũkinyie hau kũ- kũ- kũmenyithania ah, andũ Ah, o rĩngĩ nĩ ngwenda kũmũgwaria mũndũ ona ũmwe angĩkorwo akũcenjeria kwanyu nĩ tũkũĩ amwe Wandakarire mũno mũrata wakwa wĩ haha oka na gũkũ Ah, ithe wa Jimmy tondũ niĩ naniĩ hikanĩtie kaheti rĩu nĩmwakĩona ithabu no rĩrathiĩ rĩ- rĩkĩigananĩtio na ona irĩtu arĩa mũgĩũkĩte nao nao no maikie maitho gũkũ ũguo no makĩone hikana matwa augĩteithĩka rĩu rĩ ngwĩciria ndirĩ na maũndũ hihi mangĩ niĩ ngũkĩhona namo na atĩrĩ hihi harĩa ingĩkorwo ndiriganĩirwo ningĩririkana nĩ no ngũkĩmwĩra Ũrĩa ingĩka hihi no kuoe kahinda hihi mũ- mũkĩ- mũkĩmenyithania andũ nĩgetha tũgerie kũ- gũthara mathaa. Mm, Karibuni nĩ mũndũ ũrĩa ũrateithia.

koguo hihi kũrĩ andũ mangĩmenyanga hamwe gũkũ na akorwo nĩ agirikaya nĩ ngĩmoe na ngwenda kuga na njĩra nguhĩ ithuĩ nĩtũkuga pore hanini nĩ ũndũ wa gũ- wa gũka tũtereirwo tondũ nĩ kũrĩ karũgendo no karaihu kuma nyũmba na nyĩrĩ nyĩrĩ gwitũ o ta ũguo mũthuri ũcio agweta rĩu gwake gũkũ gwĩtagwo gwĩtagwo nĩ andũ nĩ makĩigua ithuĩ tumĩte nyĩrĩ itũra rĩgwĩtwo gatitũ thĩinĩ wa nyĩrĩ municipality nĩyo ĩtagwo ndĩgĩtwo nĩ mũico mwanaigua gũkĩrwo nyĩrĩ mũkaro ithuothe rĩu tumĩte nyĩrĩ mũkaro

ithuothe na ithuĩ ka mũndũ mũndũ nĩ agũkĩrũgama kũrũgama tondũ tũngĩkiuga ũguo rĩu anga ithuĩ ka mathana mũkuona kahinga tũkũ rĩu niĩ ngwendaga kuga haha ithuothe kũrĩ kĩndũ kĩmwe ndore kiugĩrĩ handĩ na na njĩra hakuhĩndĩrĩria gũthera mathaa njuge atĩ turi na mutumia wakwa uyu mugamu ngenda kurira mata etagwo ami jeri uyu nini ngenda kunina riu ngadi yaku ikarari ikarari haha na njira nguhi riu na mũrũ wa maitũ ũgwĩtwo wawerũ ũrĩa nduĩte wawerũ ũrĩa etagwo wawerũ onakorwo andũ aingĩ mamwĩtaga mũturu tani kũringana ũrĩa tani mire ireka atĩ eh, arĩ kwa werũ ĩĩ ũyũ rĩu nĩ mũrũ wa maitũ ũrĩa nduĩte ũrĩa nake kwanja a- arutĩte mũtumia oro gũkũ harĩa mũrĩmo hagwĩtwo kĩa mwathi na mũtumia wake nĩ ũrĩtũramu

nake Okay. Rĩu na njĩra nguhĩ ndĩ na a- a- arĩa manumĩte thutha niĩ gwitũ nĩ nyingĩtĩra kwa maitũ na maitũ arĩ muoyo ona tiga nĩ ũndũ atangĩhotire gũka arĩ muoyo rĩu na ndĩ na arĩa arĩa maitũ marĩ haha Eh, rũgama rũgamai nĩguo tũrare mathaa ũcio ũtagwo nyambura wa icani esta mũrona etagwo esta nyambura wa icani ũyũ etagwo ciciria wa njukũ wa gĩthogori ũyũ nake etagwo eta- etagwo bitirithi wa ngirũ nĩ mũnyinyi nĩwe mũnyinyi kũracio karai thĩ ndĩ na arata akwa angĩ rĩu arĩa tũrĩ nao athuri a tũrĩ nao haha Mama.

Rũgama. Ũyũ nake no maitũ. Ndamwĩra ũyũ nĩ mwarĩ wa maitũ. Ũyũ nĩ mwarĩ. Ũrĩa atumia angĩ tũrĩ nao haha ũguo. aitũra arata aitũ ona gũtuka gĩtugo othe kũringana ũrĩa tũrĩ nĩ ndĩramganwo tũranina mathaatuĩka mathaa tondũ nĩ mũramenya harĩa kũrĩ gĩthiĩ na gama

Eh, okay. Eh, ũyũ nake nĩ mũtumia witũ o mũrata o ta aya angĩ arĩa tũkuo nao kuma thĩinĩ wa gĩcagi gitũ ũrĩa tũkoragwo tũnyitanĩte mũno mũno mũno na makĩria ithuĩ tũrĩ a kanitha nĩkĩo rĩu tũkoretwo tũnyitanĩte mũno mũno mũno Eh, gwĩciria rĩu na njĩra nguhĩ tondũ ingĩenda gũthara mathaa andũ a mũndũ arũgamia arũgamia arũgamia itunda kĩrĩ tũgũkinyia hau na ningĩ kũrĩ mũndũ eh, arĩa makumĩtwo na Nairobi rĩ ũcio arĩ- arĩ- arĩ kwa ũrĩa mũndũ witũ one ĩĩ ndapũgeithia inyuothe mũrĩega harĩ twanjĩtagwo maina wa mũthengia na tumĩte itũra rĩmwe na mũturi no gwĩka njikaga nairobi na andũ a nyairobi ndigũtinda ngĩmagweta rĩtwa nĩgetha tũthare mathaa acio twerwo acio maumĩte nyĩrĩ nĩ waciari aitũ na nĩo matuĩte gĩikaro gĩkĩ ithuĩ tũkĩte o kũingĩrĩria Ngwe- ngwenda o kuga mũndũ wa nairobi o harĩa arĩ arũgame nĩ wa arata aitũ o kũrũgama tu ti kũgeithania nĩgetha tũkorwo twĩ hamwe twarĩkia gwĩka ũguo introduction itũ ya mwena wa andũ arĩa mokĩte kuma nja ya gatũndũ tũkorwo twarĩkia tũrĩ aingĩ nĩ mwagĩtuona tũmahũreni karũhĩ rĩu ngwĩciria no tũcokerie Ũrĩa ũgũtũtongoragia mwena ũyũ atwĩre ikinya rĩngĩ rĩngĩ tũgũkinya na awa nĩ atũ- nĩ- nĩ- nĩ- nĩ- nĩ ahoya nĩ- nĩ- nĩ- nĩ- nĩ aheana thĩ njoha ngĩmũtiga tondũ ithuĩ ithuothe tũrĩ arata amwe ũguo thĩ njo ĩyo twa- twahoerwo nĩ awa mũmĩtĩkĩre na mũgerie gũtũhĩka tondũ rware ti handũ hakuhĩ ũguo mũndũ ũyũ atongoria no tũmwĩhoe agerie gũtũreka Ah, maũndũ no marathiĩ wega nĩgetha ũguo mũndũ ũcio igatigaria gũthakũnga ramadhan Ah, rĩu ngwĩciria ah, ũrĩa ngwĩka niĩ no gũcokeria mũno kwanza ona andũ a itũũra na andũ a mũciĩ ngatho nĩ ũndũ wa kwĩrutĩra ah, kũruta wĩra ũyũ wa njeri na o ũguo mwakĩona magathondeka kĩmũhoti wao na tũgaikara wega na ndĩrona tũkĩrĩkĩrĩria ũrĩa kwagĩrĩire. He mũtumia ngwĩta akĩmũgeithie na acoke akĩmũcokerie ngatho, na ngwĩciria mũtumia ũcio acokia ngatho tũgũcoka kũmbara nginya kidogo tuge. Mũgeni nĩwe ũkaga na na kĩ angĩkorwo hihi mwĩ kaũndũ mũgũkiuga hihi gũkũmũhe mbithi maigana na atumĩ maigana na mũgĩtĩra kau i kaũndũ tũngĩkugĩra akorwo nĩ nĩ harĩ akorwo hatirĩ rĩ tũkĩrĩkia oro ũguo Ah, no agako na ngwĩciria arĩkia arĩkĩrĩria nĩ wega hihi tũrĩkĩrĩrie na mahoya na mũndũ ũmwe wa kuma kwanyu tondũ ndigwĩciria harĩ handũ hangĩ tũgũcoka gũikara thĩ hihi tũ- tũgĩcokanĩrie ngatho ithuothe koguo tũngĩona mũndũ gũtũhoithia hihi no tũkenere mũno kuma bandĩ ya kwanyu mũgĩtĩtigĩre na i- ona inyuĩ kĩrathimo kana atĩa Ĩĩ. Nawe. Nĩ niĩ ndetwo na ndaheo mweke ũyũ ũhoro-inĩ wa kũmũcokeria ngatho na kũmwĩra nĩ tũkenire mũno. Mahinda marĩa mũgũtũhũragĩra honi tũkaigua ngari irĩ o na kũrĩa, nĩ twaiguire twakena mũno na ngoro citũ ciaigua ikenete makĩria na twamenya acio kweri nĩ ageni a magegania ta arĩa tũgwetereire. Nĩ mwamũkĩra ngatho citũ? Rĩu ningĩ haha bara-inĩ tuona nĩ andũ athaka mũno, andũ tũkwenda, andũ megũtũnengera indo,

nĩ ingĩamuonia nĩ tondũ nĩ ndĩracũthangĩrĩria ũguo ngona harĩ na andũ mangĩnjĩranĩra na kũu na nduĩke wa gũteithĩka tondũ na kũu kwanyu nĩ ndĩrona nĩ kũndũ kwega ũngĩona andũ ta aya ti andũ monekaga o ũguo raithi na niĩ ngũmũtigĩra hau na ngai wangu amũra kaundu kau nä wagåcokera maita maingä na maingä nä getha

Ũrenda kũmekĩra hau. Marĩtwa maku. Teresia wa Jesu. Okay. Wĩ sister ya Njeri. Niguo. Mũthenya wa ũmũthĩ wawona atĩa? Okay. Harĩ ũndũ ũngĩra bamĩrĩ ĩyo eta sister yaku ũrĩa mũkũrũ na kĩonereria kĩrĩeka. Harĩ ũndũ ũngĩmwĩra?

nĩ tondũ wa kũndongoria tondũ nĩ maingĩ andĩkĩire na rĩtangĩhota we na bamĩrĩ ĩno mwĩtainwo atĩa niĩ na bamĩrĩ ĩno rĩ twĩtainwo mũthuri wakwa na baba wa njeri nĩ anyiitwo koguo njeri nĩ kairĩtu mũno okay harĩ ũndũ ũngiuga ũkoniĩ mũthenya wa ũmũthĩ ĩĩ no njuge atĩ nĩ ngenete mũno makĩria ya mothe nĩ kuona andũ tũtarĩ twakĩigana ngai akarathima tũkonana

tu na kwĩnyihia nĩ tondũ wa Ngai. arore maũndũ maingĩ tondũ mũhuro wa riũa gũtirĩ na indo nyingĩ ũngĩrora tuĩke cia gũtũteithia tiga ũikarire wetereire ngai na wĩhokete ngai na nĩgetha nyũmba yaku ĩtuĩke ya kũrũgama thengiũ Ĩĩ. nĩ ndakena mũno na ndakĩigua wĩ na irĩti Ĩĩ. akuhĩ na thaka tawe ndũ na kĩmarehe tũmone makĩria kwanja irĩtu athomangu me cukuru thengiũ ngai na ngai angĩrogĩkũrathima Ĩĩ. wakena mũno